Bu şeer asırlar devamında strategik bir mananı taşıy edi. O eki deñiz arasındaki Mitridat dağı eteginde yerleşken. Onıñ taqdiri ağır ve aynı zamanda meraqlı edi. O bir çoq adiseleriniñ şaatı oldı. Onı çeşit adlarnen adlandırğanlar. Antik devirlerde bu Pantikapiy, orta asırlarda Bospor, Qırım hanlığında ise Keriç. Bugün liman şeeri olğan Keriç Şarqiy Qırımnıñ sanaiy merkezi sayıla. Özüniñ menfaatlı geografik yerde bulunğanına baqmadan, mında yüz elli biñ insan yaşay. Amma bu er vaqıt böyle degil edi. Şeerniñ tarihı yigirmi altı asırğa uzana. Mında yigirmi altı asır evelsi balaban ve bir çoq insan yaşağan Pantikapey degen şeer yerleşken. O, Ulu Bosport-Kimeriy devletiniñ paytahtı edi. Milâdiyden evel sekizinci asırda ellenler kolonizatsiyası başladı. Qara deñizniñ şimaliy bölgesinde birinci qasabalar peyda olıp başladı. Eñ başta bu küçük köyler edi. Onıñ sakinleri yerli sakinlernen mahsul deñiştirüvinen oğraşqan. Bu köyler tezden ösip büyük şeerlerge çevirilgen. Olarnıñ medeniy ve iqtisadiy tesiri tezden tarqaldı. Antik deviriniñ megapolisinden biri Pantikapey oldı. Şeerni milâdiyden evel yedinci asırda milletten çıqqanlar teşkil etti. Tarihçı Diodor Sitsiliyskiy aytqanına köre, Arhionoktitler sülâlesi şeerni idare etken ilk hanedan olğan. Bu sülâle temsilcileri, tahminen, qırq eki yıl üküm sürdi. Hanedannıñ peyda oluvı ellinlerden çıqqan arhionakt oldı. Milâdiyden evel beşinci asırda o Miltetten Pantikapeyge köçti. Soñ anda da ükümdar, yani arhont oldı. Büyük ihtimal ki, aynen o, Ellin şeerlerini Pantikapey idareciliginde topladı. Bunıñ esas maqsadı, havfsızlıq edi. Soñra bu devlet tarihhe Bospor çarlığı dep kirecek. Şeer civarlarında Balaban nekropol kenleşti. Şeerniñ cenübiy tarafından Yüzoba degen qurğanlar yerleşti. Olar altında yerliza degenlar skitler reisleri defn etilgen. Olar öz vaqtında şeerni ve bütün Bospur çarlığını idare etken. Qurğanlar bugün de bugün Keriçniñ esas körülmege lâyıq yerleri olaraq sayıla. Yer altı dörbeler unikal freskalarnen yaraştırılğan. Olardan eñ meşur olğanları bu Kül-oba, Altın ve Çar qurğanları. Efsanege köre, böyle bir obalardan birinde Pontiy çarlığınıñ meşur çarı Mitridat dörtünci Yevpatr defn etilgen. Pontikapiy tarihi Mitridat dörtünci Yevpatr adınen pek bağlı. Pontiy çarlığınıñ bu basilevsi Qara deñizni öz devletiniñ malı olıp yaptı. Midridatnıñ protektoratı Hersones tarafından tanıldı. Bospor çarlığınıñ soñki çarı Peresat beşinci Spartakid Onay üzüniñ tacını vasiyet etti. Amma, milâdiyden evel yüz yedinci yılda, Pontiy çarlığına ükümet berilüv muzakereleri kerçekleşkeni vaqıt, Pontikapeyde yerli zadegân olğan skitli savmak tarafından narazılıqlar başlatıldı. Neticede, Spartakidler sülâlesiniñ soñki temsilcisi öldürildi. Savmak ise Bospor ükümetiniñ başına keçti. Milâddan evel birinci asırnıñ altmışıncı yılı Pantikapiy zelzele neticesinde zarar kördi. Milâddan evel ekinci asırda ise tamamıyle ğayrıdan tiklendi. İqtisadiy ve alış-veriş merkezi olaraq yaşamağa devam etti. Üç yüz yıldan soñ ise şeer gotlar tesirine tüşti. Dörtünci asırda ise Pantikapey gunnalar tarafından dağıtıldı. Bundan evelki asaletine endi saip olamadı. Beşinci asırda Pantikapey küçük şeerçike çevirildi. Yedinci asırda kelecekteki Keriç Hazar kaganatınıñ iqtidarını tanıdı. Mında Tudun degen temsilci tayinlendi. O, şeer yolbaşçısı vazifelerini becergen. Hazarlardan soñ peçenekler, olardan soñ ise qıpçaqlar keldi. On dörtünci asırda ise şeer cenevizli faktoriylerniñ tesirine tüşip, olar içün müim noqtağa çevirildi. Amma bu, Orduk hanlarınıñ razılığı olmadan, kerçekleşmez edi. Şeer olarnıñ idareciliginde edi. Qırım ulus beyleri ise şeerni nezaret etken. Kelecekteki Keriç limanından cenevezliler özüniñ alış-veriş operatsiyalarını ta biñ dört yüz yetmiş beş senesine qadar yapa edi. Osmanlılar cenevezlileriniñ faktoriyalarından darbe urğan soñ Bospor tarihi haritalarda Keriçke çevirile. O künden başlap şeerniñ yañı deviri başlay. Keriç, qadılıq merkezlerinden biri ola. Mında Qırım Hanlığınıñ mahkeme bölükleri yerleşe. Şeerniñ yalısında endi balaban ve yüksek divarlar bar. Olarnıñ çetlerinde qaleler mevcut. Mında da cami bar eken. Suv anbarları, sanayı anbarı mevcut eken. Daa mında balaban liman yerleşken. Siyahatçılarnıñ aytqanına köre, o ğayet büyük ve onaytlı edi. Şeerde Cuma cami yerleşken. Evliya Çelebi ayta, Cami başta qadimiy konstruktsiyağa saip edi, soñ ise yoq etildi. On ekinci asırnıñ soñunda cami Murat Geray hannıñ qızı Hatice Sultanıñ parasınen ğayrıdan tiklendi. Siyahatçınıñ aytqanına köre, qale divarları içinde tahminen eki yüz ev bar edi. Olarnı esasen taştan, eki qatlı olaraq inşa etkenler. Episi evlerniñ damları qırmızı kerametnen qaplanğan. Mında bağçalar, yüzümlikler iç olmağan, olar qaleden tış bölgelerde yerleşken. Amma daa da qayd etmeli ki, şeerde bir çoq hamamlar bar eken. Şeer araba qapısı tışında da dört cami bulunğan. Olardan biri, onıñ inşaatçısı Mustafa Çelebi adını taşığan. Çelebiniñ aytqanına köre, bu büyük ve yüksek minaretli cami edi. Deñiz yalısında yerleşti. Mında ise yerli zadeganlar er vaqıt dolaşqan. Cami yanından beş suv menbası keçken. Bunen beraber, cami civarında alış-veriş sıraları olğan. Umumen alğanda, tahminen yüz tükkan yerleşken. Yerli sakinler yaşağan üç yüz ev mevcut eken. On üçünci asırnıñ başında Keriçte tahminen Yigirmi eki cami ve eki hristian kilsesi bar eken. Bundan da ğayrı, şeerniñ yanında Qırım hanı Devlet Giraynıñ emirinen da bir qale, yani yeñi qale, qurulmağa başladı. Cami biñ altı yüz doqsan doquz senesinden başlap qurulğan. Qale qurulışınen islâm dinin qabul etken italyanlı Galoppa oğraşqan. Bunen beraber, işlerde bir qaç fransız müendisi iştirak etti. Yañı qale Qırım Hanlığı içün müim strategik emiyetke saip edi. Qale Kereç yarım adasınıñ eñ tar bölgesinde yerleşe. O, şiddetli toplarnen sarılğan, bular qaleni duşmandan qorçalay edi. Yañı qale qurulış qararı şimaliy duşman tarafından ola bilecek ücüm sebebinden alınğan. Duşman zaten cenk niyetini bildirgen edi. Qayd etmeli ki, Moskva tarafı yanı arbiy uruşqa er daim qışqırta edi. Karlovi barışıq añlaşmasına baqmadan, Moskva, devleti hanlıq sıñırları boyuna tayanğan ve anda yanı qasabalar qurmağa başlağan, olarse vaqıt keçtikçe qalelerge çevirilgen. Devlet gerek qanunlarğa riayet etmegenlerge qarşı özü qarar bermek istemedi. O, traktatnıñ maddelerine sadıq qaldı, Amma şimalden kelgen telükege de sessiz qalmadı. O, şahsen özü Osmanlı sultanı Mustafa İkincige mektüp yazdı. Hususan, Moskoviyanıñ Azaq deñizde ve Voroneçde arbiy flot, yañı gemiler qurulğanını bildirdi. Neticede Qırım hanı, Moskvağa qarşı birlik olaraq arbiy areketlerniñ ğayrıdan tiklenilmesi içün areket başlatmağa teklif ete. Han añlay ki, Moskva Karlovits añlaşmasına uymaycaq ve darbe kerçekleştirmege azırlana. Biñ yedi yüz altmış sekiz senesi Rusiyenen cenk başlandı. Biñ yedi yüz yetmiş bir senesi şeer rus ordusı tarafından işğal etildi. Neticede añlaşmağa köre, biñ yedi yüz yetmiş eki sinesi Rusiyege qoşuldı. Bu şeerden musulmanlarnı icret etmege mecbur bıraqtı. Yañı akimiyet yerli sakinlerni Keriçten ketmege mecbur bıraqtı. Bugünki programmamız soñuna keldi. Nevbetteki programmamızda körüşkence.